L-għanjiet, il-pantomima, il-prikka tat-tifel, il-quddiesa ta' nofs il-lejl. It-twelid ta' Kristu, l-isbaħ żmien tas-sena, il-Milied. Dan iż-żmien tas-sena sar sinonimu mal-pantomima, produzzjoni teatrali, kummiedja mużikali għall-familja kollha. Bdiet l-Ingilterra u ftit ftit imxiet f'pajjiżi oħra, bħall-Afrika t'Isfel, l-Indja, il-Kanada, iż-Żimbabwe u Malta. Il-Panto il-bażi tagħha dejjem kienet il-Comune dell'Arte, fil-fatt oriġinarjament kienet jisimha Hala Kinejd ehm, għax kien hemm Arlecchino. Ehm, Il-spirtu pront huwa bżonjus u diffiċilissimu partikolarment bjekk qed taħdem awdjenza li eh, u koll se tagħtik botta risposta. Fl-istess ħin il-problema l-attur huwa li jżomm il-kontroll u It-teatru jattrani in ġenerali, imma l-pantomima jattrani ħafna għax hija l-aktar ħaġa li qisha cartoon, jien meta kont żgħar kont nħobb nara ħafna l-cartoons. U jogħġbuni ħafna l-cartoons anke issa ġifieri nħobb nara mat-tfal. U l-pantomima qisha k'għandek cartoon fuq forma ta' teatru, ġifieri għandek in-nies karattri larger than life, kulħadd daqsxejn ridikolu, l-kostumi, u dak li jogħġobni ħafna. Hemm element interessanti kulturali fil-pantomima li li xi ħaġa li hija tradizzjonalment Ingliża, aħna integrajniha. Importajniha għal Malta.
U integrajna. Ekku, ekku, ekku. Ġiet integrata, ġifieri forsi dak li tradizzjonalment naraw l-Ingilterra ma narawx hawn Malta. U minn waħda li kienet issir waħda fil-Milied, issa f'daqqa waħda hemm ħafna kumpaniji, hemm xi. Ekku, hawn erba' żgur. Hemm xi erba' li jsiru. Is-sens ta' kompetizzjoni jinħass meta
Jekk ngħid li ma jinħass, ma nkunx korrett. Però mhux daqshekk. Aħna nista' ngħid mill-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin għandna udjenza li tiġi minn sena għal sena. B'umiltà ngħid li f'dan l-aħħar erba' snin żidna n-nies għal Pento. Dejjem nippruvaw naħdmu mill-aħjar li nistgħu biex intejbu l-prodott, ovvja. Spejjeż huma enormi, bħalma tista' tgħid inti, jiġifieri. Però, eħe, għax hawn nies, pereżempju, li jaraw il-pantomima bl-Ingliż biss. Hawn oħrajn li forsi għax ma jifhmux bl-Ingliż allura jaraw il-pantos bil-Malti. Fil-fatt hawn tnejn bil-Malti u tnejn bl-Ingliż pantos. Hawn min idurhom kollha, min ikun dilettant. Fil-fatt aħna niltaqgħu ma' udjenza li għat-teatru jmorru biss darba fis-sena, fi żmien il-Milied biex jaraw il-panto. Verament huwa proċess interessanti kif xi ħaġa tradizzjonalment Ingliża integrajnieha u saret parti mill-avveniment kulturali tagħna wkoll. U ġiet tiġi aċċettata mill-udjenza jiġifieri għax kull sena jkunu qegħdin jistennewha minn sena għall-oħra. Il-lingwa hija Interessanti fil-mod kif tiżviluppa l-pantomima, il-pantomima bl-Ingliż tagħmel ħafna storbju biex ngħidu hekk fuq l-idea ta' differenza bejn il-Maltin li jitkellmu bl-Ingliż u dawk il-Maltin li mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż. Jiġifieri ħafna mill-humor jinbena proprju fuq din l-idea u naħseb anki hemm ċertu idea ta' klassiżmu li it-tik pubbliku, jiġifieri hemm nies li jħossuhom tajbin li huma jappartjenu għal dik il-klassi pprivileġġjata mill-pantomima nnifisha u qed jidħqu bl-oħrajn li huma differenti minnhom. Ehm, jiġifieri ħafna ehm, mill-pantomima ma tkampax ma teżistix kieku m'hemmx dan il-tensjoni eh, lingwistika U naturalment, meta mbagħad taqbad il-pantomima bil-Malti, dal-fenomenu kważi jinqleb rasu 'l isfel. Inti jekk inti m'intix kapaċi titkellem bil-Malti, jekk il-Malti tiegħek huwa limitat, se ssir dak li m'hawnx postok, eċċetera eċċetera. Allura interessanti wkoll tara kif il-pantomima żviluppat biex tirrappreżenta gruppi differenti fis-soċjetà u gruppi differenti jħossuhom komdi jaraw pantomima u mhux oħra. Naturalment għandek overlap kbir u qed nissemplifika ħafna imma dal-fenomenu lingwistiku naħseb li huwa qawwi ħafna. Il-pantomima tal-MADC għandha storja twila. Issa ħadna l-pantomime l-MFCC ġewwa Ta' Qali, ilna għandu jkun għaxar snin, issa għandu jkun għaxar snin, u bnejna speċi ta' audience base ġdid. Li jiġu ta' Għali hemm ħafna skop għal affarijiet li ġewwa teatri oħrajn ma nistgħux nagħmluhom. Per eżempju hemm il-pyrotechnics, hemm il-kobor, hemm l-audience participation li hija differenti milli hemm fit-teatri l-oħrajn. Jiġifieri there's something for everyone. Dejjem inħobbu nagħmlu nagħaġ, sorpriżi, pyrotechnics imma l-aktar ħaġa li jiena qiegħed qiegħda għal qalbi dis-sena hija Il-projection mapping li nużaw, konna xeni fejn nipproġettaw affarijiet speċifiċi li jużaw ċertu sfin biex jidhru ikollhom effett sabiħ ħafna. Scooby-Doo għalfejn intgħażel? Mela, kull sena kif tgħaddi l-pantomima nagħmlu production meeting, naraw kif morna fil-pantomima li għaddiet u nibdew naħsbu minn sena qabel fuq li ġejja. U jkun hemm diversi karattri li niddiskutu. Din is-sena għedna Scooby-Doo qatt ma għamilnieh, mela allura imbarkajna fuq Scooby-Doo. Jien qatt ma kont dilettant ta' dawn it-tip ta' stejjer u fix-xhur ħin tgħidx kemm qed nara qed nidħol fuq YouTube biex nara dan Scooby-Doo min kien u l-karattri ta' miegħu insomma. U naturalment imbagħad noħloq karattri oħrajn fit-tizji biex inrawwem l-istorja. U Del Panto, ħafna avventuri sbieħ, niġru wara teżor Teżor ta' ħafna deheb, għax jiena jogħġobni ħafna d-deheb u d-djamanti, u allura qed niġri mat-tifel u ma' ħafna pirati koroh u qed niġru biex insibu dan il dan il-treasure, dan it-teżor tant majestuż. Forsi xi darba nsibuh nsiru sinjuri. Mela, mela.
Il-ġeneru tal-panto probabbilment huwa iktar miġbud lejn il-musical u anki iktar u iktar il-music hall. Allura it-tekniċi, it-teknika hija differenti, ehm, partikolarment għax m'hemmx dak li jgħidulu l-fort wall, jiġifieri l-udjenza titkellem mal-atturi, l-atturi jitkellmu mal-udjenza, jiġifieri allura tieħu l-ispirazzjoni iktar mill-kommedja dell'arte. Imma ħafna drabi, f'ħafna ġeneri differenti dejjem issib li hemm pjuttost transfusion minn ġenru għal ieħor u interessanti meta dawn l-affarijiet tarhom ħajjin fis-sens li tara mumenti li huma drammatiċi ħafna li probabilment huma mis-stil Grieg u mbagħad daqqa waħda jgħid fi stil musical. Nippreferi ma nitkellimx fuq ġeneri u nara x'għandu bżonn ix-xogħol li għandi quddiemi. Imma t-trattament huwa dejjem iktar u iktar fil-kumedja xi ħaġa serja. Kif jgħidu bl-Ingliż, comedy is a serious business li ddaħħaq in-nies hija xi ħaġa diffiċilissimu, ftit hawn nies li jafuha li għandhom il-kapaċità. Malta Naħseb li we're blessed fix-xens li hemm ħafna nies li huma kapaċi fil-kummedja, partikolarment kummedja bħal Panto li kif għadt hija kummedja bbażata fuq il-commedia dell'arte. Kemm ilek tgħix f'dan il-mużew? Qatt innotajt xi ħaġa stramba? Lil ħija ma rajtux bħali. Li jrid jgħidli hekk hu, jekk qatt rajt xi moviment mhux normali. Bħal xi. Isma' kemm iddum biex tifhem ta' inti! Mela tkellmu ċar ħieħ ħa nifhimkom mill-ewwel. Per eżempju, qatt rajt xi ħaġa tiċċaqlaq weħedha?
Kieku nkun għadha ninħasel fil-banju minn barra triq għarwina jkun daħlu minn ġewwa.
Jew inkella qatt kellek konċett li fittixtu kemm fittixtu bqajt ma sibtu mkien. Beta, dejjem sibt kop minuta. Scooby-Doo.
Għal Zonqor Point.
Tajjeb, isma' nibdew bi Scooby-Doo isek tifhimha l-Milied u l-pantomimi u kont se nsaqsik isma' fejn tibda tiġbed il-linja x'il-pantomima hija magħrufa li jkollha ċertu kummenti fuq dak li jkun lokali, ġifiri, importajna li skubidu, tajjeb, u kif semmejna zun on point, minn ewwel poġġejnieh eh, f'postu għaf Malta. Eh, Pero Il-mistoqsija tkun isma' meta tkun qed tikteb, le? Jew meta tkun qed tiddiriġi x'jista' jkun li jiġru affarijiet waqt li tkun qed tiddiriġi wkoll. Minn fejn taqtagħha l-linja dak li jidħol li jkollu konnotazzjoni politika, dak li huwa politikament korrett jew le? Aha. L-ewwel nett, għaliex għaliex għal żonqor point? Aħna dejjem insibu tema li tkun attwali Darba kien hemm kontroversja din is-sena fuq l-Università ta' Żonqor. Allura eh, iddeċidejna li l-karattru jkun Scooby-Doo, mela law din it-tema għal Żonqor Point. Issa, jekk tkunx politically correct jew le, eh, aħna dejjem noqogħdu attenti li l-battuti li jkun hemm li jkunu nstemgħu fil-pubbliku. pereżempju ħarġu fl-aħbarijiet jew jew xi ħadd fil-politika għal xi xi kumment jew xi ħadd għamel xi mossa. Ġifieri. Huma fatti, huma fatti. U din noqogħdu attenti li ma nweġġgħux is-sentimenti f'sens illi żgur li ma nippruvawx indaħħqu b'xi difett ta' xi ħadd. Dik assolutament qatt ma qatt ma aċċettajnija u mhux se nippermettuha. Mill-banda l-oħra, battuti hemm fuq żewġ naħat, Jiġifieri tgħid li bilanċjata, ma nemminx f'bilanċ fil-pantomima għax normalment naħa jekk qiegħda fil-Gvern hi qiegħda tmexxi qed isiru ħafna affarijiet, allura awtomatikament il-battuti l-iktar ħa jolqtu f'dik in-naħa. Però naturalment in-naħa l-oħra ħa jkollhom battuti wkoll. Il-Laqta Maltija naturalment iżjed u iżjed tinħass forsi anke hawnhekk ġewwa l-Istitut Kattoliku għaliex proprju ssir bil-Malti. Ekku.
Hemm xi ħaġa li naħseb li n-nies tkun qed tistenniha fis-sens ta' mhux għax ma hux min iħobb pentos bl-Ingliż ta' imma l-lingwa tagħna kultant bl-Ingliż ċertu kif naqbad ngħidlek ċertu umoriżmu mhm. jekk ma jkunx maqlub għall-umoriżmu Ingliż tajjeb qed tifhem ma tistax tinterpretah sew. Mhm. Meta mbagħad bil-Malti għandek dawk ix-sharp lines, il-fine lines qed tifhem li huma doppju sens li kif naqbad ngħid jifhmuhom il-kbar imma t-tfal ma jifhmuhomx, qed tifhem tasal sa xifer. U dan huwa s-sabiħ tal-pantomima li qiegħda fuq ikunu ħelwin fuq dawn iż-żewġ livelli. Hija xogħol familja kollha prattikament.

Il-qofol tal-pantomima, raġel libes ta' mara, fattizzi esaġerati, parrokki kbar, irtokk esaġerat, sinjuri u sinjuri, id-dama. Jien ili nagħmel id-dama issa kważi 25 sena, ġifieri, però, Mhix kwistjoni ta' ispirazzjoni, bħal hija ġenru ta' teatru kompletament differenti l-pantomima tradizzjonali Ingliża. Hija differenti għax fil-karattru mhux tad-dama biss, imma kważi l-karattri kollha tal-pantomime għandhom il-karattru tagħhom li tinkiteb, li jinkiteb fl-iskript, però l-karattru tiegħek personali jrid joħroġ ukoll. Allura jekk għandek żewġ karattri imħalltin f'daqqa. Allura meta tara id-dejm li jagħmel Edward Merċieqa, tara ħafna minn Edward Merċieqa ġo fih. Ikun hemm xi ħadd ieħor qed jagħmel id-dejm, tara ħafna minn dak il-persuna oħra jew dak l-attur li ieħor li jagħmel dik il-parti. Allura tkun speċi ta' unik għalik għalik stess, tifhem? Mis-sit fejn l-ewwel darba saret il-pantomima bil-Malti, ma' Toni li għar-raba' sena konsekuttiva qed jagħmel il-parti tad-dama. Ekku.
Wara, wara Hector, ovvjament. Wara, wara Hector. Li mi ma nassumix li kienu ehm, zarbun faċli titħol. Laqas xejn.
Ehm, naħseb kulħadd jaf lil Hector. Ehm, fil-fatt din kienet tissejjaħ il-pantomima ta' Hector. Mhux ta' l-kumpanija teatru Rjal. Mm. Eh, U hawn f'Għajn Dej, waqt li konna għaddejjin erba' snin ilu bir-rehearsals tal-pantomima li konna qed nagħmlu, mingħalija kienet Mary Poppins. Eżatt. Fil-fatt jien kelli l-parti ta' Scrooge. Ġie Pawlu Testa, urini l-flyer, għamilli hekk. U jien qatgħatlu iva, l-għidtlu le, ġifieri xejn. Kienet sorpriża lija li sorpriża bej kera u bej le. Qed tifhem? Għaliex l ħaġa kont eċitat ħafna dakinhar naħseb qatt ma kontx eċitat daqs kemm kont dikinhar. Għax ħassejt responsabilità eh, ta' fuqi, speċi ta' wara Hector, qed tifhem kif għadt inti mhux faċli tilmla żarbun ta' Hector, allura ħassejt responsabilità ikbar. Kont eċitat ħafna niftakar l-ewwel waħda. Ton, dħaltli mill-ewwel fuq id-diffikultà li tidħol fi rwol li jkun assoċjat ma' attur partikolari. Però hemm id-diffikultà wkoll, jew ma nafx, is-sempliċità tar-rwol tad-dama. Biex tagħmel il-parti tad-dama, naħseb Li tkun kapaċi tinterektja ħafna man-nies. Qed tifhem? Pratikament il-karattru tad-dama huwa karattru li kollox idur magħha. Qed tifhem? L-atturi l-oħra kollha jduru magħha, speċi, qed tifhem? Hija hija liċenzjata speċi ta' li L-uniku persuna li għandha permess li tinterektja speċi mal-udjenza. U dak is-sabiħ tagħha. Jiena naħseb li dik hija l-forza tiegħi fejn hi interaction għaliex anke nisma' xi ħadd jisħaq daħqa naqra ċresti kif ngħidulha bil-Malti. Bub mill-ewwel speċi nattakka. L-interaction man-nies hija sabiħa. Hi li tagħmel ix-show prattikament. Kif jista' ma jgħattarinix dan it-teatru, dat tip ta' teatru? I mean, ara daqsxejn dal-kustumi sbieħ li rrid nilbes, daw il-parrokki enormi, daw il-ġujjelli kollha, karattru daqsxx ikbar mill-iktar karattru li hemm fit-teatru.

Din is-sena qed nagħmel il-parti ta' Long John Swagger, ibbażat fuq il-karattru famuż Long John Silver. Qed nieħu pjaċir ħafna li qed nagħmel il-parti tal-viljak minflok id-dama għax in-nies jafuni bħala d-dama. Għax hemm skop Nista' niżviluppa l-karattru mod differenti, ara d-dama, d-dama daqsxejn restritt jien għax in-nies jistennew l-istess karnival li ntihom ta' kull sena. Però biex nagħmel il-parti ta' Long John Swagger qed nieħu pjaċir għax hekk kuljum insib differenti, hekk insib nista' nesperimenta iktar. U nispera għax in-nies isaqsuni x'qed tagħmel għall-karattru biex tiżviluppa. Nispera li qatt ma jkun iżviluppat sal-aħħar. Għax anki waqt il-performances nixtieq nkompli ehm, nesperimenta u nsib reactions ġodda u nagħmel eh, daqsxejn affarijiet differenti anki biex nibqa' nieħu pjaċir bil-partijin ukoll. Ximkien però hemm linja fina li dil-imbirka dama mhm. tradizzjonalment dejjem issir mir-raġel, Għandek dak l-irtok li huwa esaġerat, kollox huwa kollox huwa bombastiku, inkluż forsi ma nafx mill-esperjenza personali tiegħi, it-toqol tal-kostumi wkoll kultant. Kultant, eh, per eżempju, waħda mill-Halloween is-sena l-oħra, għax jiġru fares eh, backstage ġifieri, kelli libsa naqra s-sikkata. Tifhem, issa jew kienet is-sikkata jew kellha rabbejġ naqra tal-wejt jiena u sal-aħħar tal- sakemm ġejt biex nilbisa Ġiet nissekkata. L-ewwel infetaq l-iżżi. U mbagħad waqt li għax bdejt kont nibda jiena b'kanzunetta u jiena m'iniex kantant, fil-fatt l-iktar ħaġa li nibża' minnha hija l-kanzunetti. Qed tifhem? U tant kienet issikkata din libsa li ħassejt qalbi ġo griżmejja dakinhar. U żgur biċċiet mill-kostumi jkunu naqra tqal. Pereżempju, niftakar waħda mill-Halloween. Kienet f'Mary Poppins ukoll, kelli libsa bajda u dak il-ħin ta' kelli bżonn nagħmel it-toilets għaliex kelli friefet, mhux friefet kelli, dinosaurs naħseb. U tant il-ħin għaddej, l-atturi qed jistennewni fuq il-palku jiena qiegħed ġewwa.
Isma', u din is-sena għandkom Double the trouble. Double the trouble.
Edin, edin, zewġ damine. Ekku. Mario Spiteri Isnitz. Li għalli hija l-ewwel esperjenza. Għalli hija l-ewwel esperjenza. Kemm isaqsi kal informazzjoni u biex. Jiena bejniet kif mhux qiegħed hawn. Naħseb li hu naqxej eċitat. He's looking forward, eh, ġifieri biex mhm. biex jinterpreta. Però Snitz normalment dejjem ikollu parti parti primarja fil-pento, ġifieri però din darba naħseb li qed iħoss naqra aktar piż mis-soltu. Però jiena nieħu gost naħdem ma' Snits, ġifieri hu ċert li se jinterpreta l-karattru tajjeb ħafna. Hemm żewġ livelli le tal-pantomima meta tinkiteb, għall-inqas meta tinkiteb żgur, li titħares lejn dak li ħa jifhmu l-adulti. Ekku. Però mbagħad ovvjament trid taħseb ukoll. Għat-tfal. Fuq it-tfal. Ekku, bla dubju.
Fil-fatt meta kont qed nikteb anke ċertu battuti, ejja ma ngħidulhomx doppju sens, imma li jkun fihom double meaning, li t-tfal sa jifhmu fuq l-oġġett li qegħdin jaraw u l-kbar jifhmuhom kif iridu. Imma dejjem noqogħdu attenti għax aħna il-pantomima ssir għall-familja. Sewwa, u fil-fatt iċemplulna ħafna nies, imma di tajba għat-tfal, di tajba jekk inġibu hekk, iva tajba għal kulħadd. U apparti jekk indaħħlu anke games għat-tfal, kemm tfal ikun hemm fit-teatru ntellgħuhom fuq il-palk, jista' jkun hemm 100 xi jtellgħu kollha, Naturalment imbagħad jibqa' l-aħħar sitta jieħdu jieħdu rigal huma. Indaħħlu wkoll logħba għal kbar li tkun naturalment differenti minn ta' tfal, però hija dejjem noħolqu ingredjenti kemm jista' jkun biex nolqtu l-gosti tal-familja kollha. In-nies jaħsbu li hemm ħafna spirtu pront, infatti naħseb jiena 95 fil-mija tal-linji huma miktubin. Però il-mod kif tinħadem, tinħadem qisha spirtu pront. Fil-fatt fiha ħafna xogħol, ħafna rehearsals, eċċetera, eċċetera. Però jkun hemm. xi ftit xeni fejn il-spirtu pront u l-improvazizazzjoni tidħol fiha, per eżempju meta ntellgħu it-tfal fuq il-palk biex jagħmlu xi logħba magħna jew ntellgħu l-adulti jew inkella qed nagħmlu jien naf is-song sheet fejn jkanta kulħadd, imbagħad ikun hemm ftit improvazizazzjoni. Però ehm, it-trick tagħha hija li l-linji li tirrexta jidru li huma improvizzazzjoni. Jien mhux qed nibża' anzi pjuttost l-oppost, jien qed nispera li waqt il-produzzjoni għandna 19 il-rappreżentazzjoni jkun hemm bidliet, insibu battuti ġodda, eh, jkollna mumenti ġodda. Il-kummedjant dak huwa xogħlu, xogħlu huwa dejjem li jipprova jisib u jiżdied l-assurdità tas-sitwazzjoni. Il-patumija dejjem kollha tfal, però peress li dis-sena għad nagħmlu Robin Hood and the Babes in the Wood, għandna bżonn żewġ babes, okay, li huma fl-istorja huma tfal ta' ir-Re Riccardo li kien mar jiġġieled fil-Kruċjati u ħallihom warajh dawn. Allura għandna bżonn żewġt itfal, però biex Peress li għandna dsatax-il performance, għandna sitta u jaħduha in turns biex jagħmluha, ġifieri mhux jagħmluhom kollha imma tnejn jagħmlu terz minnhom, eċċetera eċċetera. Nikkontrolla l-kast jew l-kast jikkontrolla lili. Ehm, le, ehm, partikolarment fil-kast tal-kast tal-produzzjoni, ħafna minnhom tiġa eh, ħdimna fl-imkien, Direttur xogħlu mhuwiex li jikkontrolla, direttur xogħlu huwa li jara dak li qed jiġri u jgħin l-attur biex jitjieb u bażikament juri l-iktar li għandu talent.

Din id-dimostrazzjoni saret parti integrali mill-kalendarju kulturali u ta' attivitajiet tradizzjonali f'kull belt u raħal fil-Milied u aħna, bħala Kunsill tal-Arti, neħdu ħsieb li bil-kollaborazzjoni tal-Mużeum, fit-23 ta' Diċembru norganizzaw dik li nsejħulha fit-toroq tal-Belt id-Dimostrazzjoni Nazzjonali. fejn tlieta jew erba' oqsma minn diversi rħula u bliet ta' Malta jiġu il-Belt, jagħmlu il-proċessjoni u wara isegwiha programm soċju reliġjuż fi Pjazza Teatro Rial il-Belt Valletta. L-għada, fl-24 ta' Diċembru, propju lejliet il-Milied, aħna qed ngħidu li għandu jkun lejliet il-Milied sħiħ fil-Belt Valletta. Fil-fatt, fl-għaxra ta' filgħodu fi Pjazza Teatru Rjal, il-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta ser tagħti programm interessanti ħafna tal-Milied b'mużika selezzjonata apposta għal dawn iż-żminijiet sbieħ. Imbagħad, fl-għaxija, fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, il-Banda tal-Korp tal-Pulizija taħt it-treġija tas-Supretendent Anthony Cassar ser tagħti il-kunċert annwali tagħha tal-Milied flimkien ma' kantanti stabbiliti. Isegwi fil-Konkatidral ta' San Ġwann, organizzata b'kollaborazzjoni wkoll mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta, il-quddiesa ta' nofs il-lejl, li isegwi riċeviment tal-Milied fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta. Fit-Tlieta ta' Jannar, il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi il-Belt. Kunċert li huwa miftuħ għal kulħadd fejn Qed tinġabar donazzjoni żgħira b'risq il-Malta Community Chest Fund. Kunċert ta' mużika sabiħa, mużika li hija maħsuba apposta biex tagħlaq b'mod sabiħ b'mod li kulħadd jibqa' jiftakar dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-Ħadd, tlieta ta' Jannar f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta.